Burak Özçewiz, türk teleseriallarynyň ýyldyzy, prodýuser, model, göreldeli maşgala adamy, sypaýy görmegeý adam we Türkiýäniň iň ýokary aýlykly aktýorydyr. Ajaýyp görnüşi, gylyk-häsiýeti we zehini ony türk kinosynda ençeme baş rollar, we dünýädäki millionlarça zenanlaryň ýüreginde orun bilen üpjün etdi. Türk ýyldyzy diňe özüne çekiji daş keşbi bilen däl, eýsem, partlaýjy häsiýeti bilen hem tapawutlanýar. Şonuň üçin ol yzygiderli dawa-jenjeliň merkezinde tapylýar we köp gybatlaryň sebäpleri bolmagy bilen halky begendirýär. Bu wideoda size Bu türk ýyldyzynyň ähli syrlaryny açmaga synanyşarys. Burak Özçewit bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylyň ýigrimi dördünji dekabrynda Türkiýäniň Ortaýer deňziniň kenaryndaky ajaýyp Mersin şypahana şäherçesinde dünýä indi. Kakasy Bülent Özçewir Milli tagamlar restoranynyň eýesi bolsa, ejesi Jeýhan hojalygy dolandyryp, çagalary ulaldýardy. Burak dünýä inende, olaryň maşgalasynda uly gyzy Burjun ulalýardy. Oglanjygyň çagalygy gaty bagtly we asuda geçdi. Ol deňagramly we örän işjeň çaga bolup ulaldy. Wagtyň geçmegi bilen ol köp wagtyny dostlary bilen futbol oýnap hem-de ony sagdyn we owadan beden bilen üpjün eden sport zalyna yzygiderli baryp geçirdi. Burak mekdebi gutarandan soň maşgala Stambula göçdi. Ýigit Türkiýäniň ýaşuly Marmara uniwersitetiniň kino we şekillendiriş sungaty fakultetinde bilim aldy. Burak okaýarka model hökmünde goşmaça pul gazanyp başlady we gözellik ýaryşlaryna gatnaşdy. Iki müň üçünji ýylda Özçewit Türkiýäniň iň gowy modeli, Soň Türkiýäniň iň görmegeý ýigidi diýen atlary we birnäçe wagtdan soň Dünýäniň iň gowy modeli diýen ada ikinji dalaşgär bolýar. Buragyň özi ýaryşa gatnaşmagy meýilleşdirmedi, saýlawa onuň suratlaryny kakasy iberipdir. Burak uniwersiteti gutarandan soň, Onuň moda pudagyndaky karýerasy hasam belentliklere çykdy. Moda dizaýnerleriniň jaňlary onuň telefonyny öçürenokdy. Mahabat berijiler ony öz şertnamalary üçin almaga synanyşýardylar. Ýalpyldawuk žurnallaryň daşlary we sahypalary onuň portretlerinden doludy. Iki müň altynjy ýylda Burak ilkinji gezek Minus on sekiz atly ýaşlar serialynda peýda boldy. Şondan soň aktýoryň üstüne film üçin teklipler sözüň doly manysynda ýykyldy. Iki müň on birinji ýylda köp bölümli Osman imperiýasynyň görnükli serkerdesi we reformaçysy Soltan Süleýmanyň hökümdarlygy hakdaky ajaýyp asyr taryhy dramasy ekrana çykdy. Awtorlaryň hiç biri-de filmiň üstünligine ynanmaýardy, ýöne taslama iň meşhur teleseriallaryň arasynda öňdebaryjy orny eýelemegi, şeýle hem taryhdaky iň gymmat türk serialynyň adyny aldy. Bir ýüz otuz dokuz bölüm öndürmek üçin iki million dollardan gowrak pul sarp edildi. Serial dünýäniň altmyş ýurdunda görkezildi we ummanyň iki tarapynda-da uly üstünlik gazandy. Russiýada premýera iki müň on ikinji ýylda bolup, aktýorlar derrew millionlarça adamyň söýgüsini gazandy. Soltana ýakyn adamlaryň biri Malkoçoglu Balibeýe zenan tomaşaçylaryň ählisi aşyk boldy we janköýerler Balibeýiň ýüregini kime berjekdigi hakda oýlandylar. Soňra Burak oňa täze meşhurlyk tolkunyny getiren meşhur Saýrak guş romany boýunça filmde surata düşüp başlady. Film öz çewide diňe bir meşhurlyk we uly töleg getirmän, eýsem onda ol geljekki aýaly Fahriýe Ewjen bilenem tanyşdy. Baş aktýorlar iki müň on dördünji ýylyň iň owadan türk jübüti diýip yglan edildi. Muňa garamazdan, aktýorlaryň arasyndaky romantika hakda gybatlar we çaklamalar dogry çykmady. Soňra Burak Serialyň düşürilmeginde özi bilen Fahriýanyň arasynda bir uçgunyň dörändigini boýun aldy, ýöne olar muny basyp ýatyrdylar. Iki müň on bäşinji ýylda Gara söýgi atly köp bölümli drama köpçülige hödürlendi. we ol döredijilerine abraýly Emmi baýragynyň Ýylyň iň gowy telenovellesy adyny berdi. Film Burak üçin uly üstünlik getirdi. Emma filmiň baş aktýorlary Burak Özçewit bilen Nesilhan Atagül muny inkär etseler-de, olaryň arasynda söýgi romany güman edildi. Şol ýyl Burak Söýgi saňa meňzeş atly täze filmiň üstünde işläp başlady. Özçewiziň ilkinji eden zady Fahriýa Ewjeni bu filme baş rola çagyrdy. Şol pursatdan başlap, Türkiýäniň iň owadan jübütleriniň söýgüsine hiç zat päsgel berip bilmedi. Filmiň surata düşüriliş romantik atmosferasy ýaşlary has ýakynlaşdyrdy. Ilki olar gatnaşyklaryny gizlemäge synanyşdylar we gizlinlik gudratlaryny görkezdiler. Ýöne filmiň premýerasyna olar resmi jübüt hökmünde ellerini berk tutup geldiler. Şondan soň wakalar gaty çalt ösüp başlady we tiz wagtdan Burak söýgülisiniň öýüne göçdi. Sebäbi gyz geýim şkafyny daşamak islemedi. Umuman aýdanyňda, gyz Burak bilen duşmazdan ozal häsiýetiniň gaty agyrdygy bilen meşhur bolupdyr. Ýöne ol söýgülisiniň gapdalynda has ýumşak we sabyrly bolmaga taýýardygyny boýun aldy. Burak hem gyzyň wepalylygyna ynandy we ony ýakyn garyndaşlary bilen tanyşdyrdy. Mundan başga-da, aktýor gyza gymmat bahaly şaý-sepleri sowgat berdi we awtoulagynyň belgisine söýgülisiniň adynyň baş harplaryny goýdy. Birnäçe aý soň är-aýal kanuny nikalaşdylar we iki müň on ýedinji ýylda olaryň toýy boldy. Maşgalanyň çaga garaşýandyklary barada myş-myşlar ýaýrady. Şeýle-de bolsa, bagtly waka diňe iki müň on dokuzynjy ýylyň başynda bolup geçdi. Aktýorlaryň oglunyň ilkinji suratlaryny çap etmek boýunça ýaryşda Özbegistanyň gozgalmaýan emläk bilen meşgullanýan bir kompaniýasy ýeňiji boldy. Surat ýüz altmyş müň dollara satyldy we kiçijik Karana Daşkentden kaşaň kwartira sowgat hökmünde berildi. iki müň ýigrimi üçünji ýylda aýaly Buraga ýene bir ogul, Kerimi sowgat etdi. Burak we Fahriýa göreldeli ene-atalar hasaplanýar. Iki müň on dokuzynjy ýylda Burak Döreýiş Osman atly taryhy başdan geçirmeler serialynda baş gahryman Osman beýiň roluny ýerine ýetirdi. Munuň üçin Burak saçyny we goýy gara murtuny has hem ösdürdi we myş-myşlara görä gartaşma alamatlaryna garşy plastik operasiýa etdirdi. Kärdeşleriniň pikiriçe, Burak film düşürilişinde özüni gaty giň alyp bardy. Özçewit köplenç erbet keýpde göründi, aktýorlar bilen gödek, hapa sözler ulandy we olary näletledi. Basym aktýora kazyýet işi açyldy we iş Stambul kazyýetine geçirildi. Ajaýyp asyryň ýyldyzyna dört ýyl azatlykdan mahrum etmek jeza çäresi görülmegi garaşylýar. Burak Özçewit Türkiýede iň köp girdeji gazanýan aktýorlaryň biri bolup, käbir maglumatlara görä, ol ýylda bir million dollar gazanýar. Onuň ähli emlägi jemi bäş million dollara bahalandyrylýar. Özüni sylaýan her bir ýyldyz ýaly, Burak owadan awtoulaglary gowy görýär. Onuň ýetmiş bäş müň dollar bahasy bolan Mercedes S we Glentwagen. Range Rover Defender, Range Rover Autobiography, şeýle hem birnäçe kaşaň Ferrariler bar. Aktýor ähli awtoulaglaryna gaty ünsli seredýär, emma köplenç ýol düzgünlerini berjaý etmeýär. Ol ätiýaçlyk kemerini dakmazdan we telefonda gürleşip saklanýar. Fahriýa öýlenmezden ozal Burak höwesli motosikl sürüjisi bolup, öz Harli Davidsonynda türk köçelerine çykýardy. Emma aýaly ony howpsuzlygy üçin bu endikden ýüz öwürmäge yrdy. Iki müň ýigrimi üçünji ýylyň oktýabrynda meşhur türk aktýory we modeli Arkadag şäherinde geçirilen Arkadagyň daňy film festiwalyna gatnaşmak üçin ilkinji gezek Türkmenistana geldi. Türkmenleriň garyşyk usul türgeni Döwletjan Ýagşymyradowyň hem millionlarça tomaşaçylary özüne çeken türk ýyldyzy bilen bilelikde Döreýiş Osman filminiň surata düşürilmegine gatnaşandygyny bellemek möhümdir. Burak Özçiwidiň türk kinosynda we muşdaklaryň ýüreginde ajaýyp yz galdyrjak boljakdygy hemmä aýdyňdyr. Ýöne siz nähili pikir edýärsiňiz? Burakdan täze gyzykly filmlere garaşmalymy ýa-da ýakyn wagtda onuň ýerine täze ýaş türk ýyldyzy gelermi? Wideony halasaňyz laýk basyň we täzelerini sypdyrmazlyk üçin kanala agza boluň.